Nau mai rā e te tī, nau mai rā e te tā, ki tēnei nā ko te reo o te uru, e tangi apakura ana i ō tātou mate o te wā. Ko te unga mate ki te unga mate, ko te unga ora ki te unga ora. Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wā anga o Te Kupu o Te Uru, e aro ake ana ki ngā pūrongo e rima ku ua ake i tēnei wiki. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e arataki ana i te kupu nei. Nā ki tīmata ake tātou ki tēnei pūrongo e aro ake ana ki te ao ākinakina, ki te toni mana rīki o Taranaki wānui, ka aro pū tātou ki te tīma rīki o Ngā Rauru Kītahi, arā ko te tīma o Te Unga Waine. Ka wai o ake māu e Phoenix Manly Green e tuku mai i ngā kōrero.
Kua ekina te manukā e ngā waiine toa o Ngā Raru Kītai ki tēnei waka taetae rīki Māori o Taranaki Wānui. e tuataitanga mo te iwi. Wawakare u ake te iwi o Nga Raru Kiitahi ki te wakauru i tetahi kapa waine toa ki tenei tono mana. Kua mataora ake enei waine i tera moemoea.
It's been a real experience and a real honour.

Our, our iwi, everyone back home, all our whānau back home, it's, it's beautiful. Hei tā Tuananae anō, kua rongo i te pukumahi o tēnei kapa, ā, e onore nui ki te ara i ēnei waeine mō tēnei kaupapa. Uh, it's been, uh, been a bit of a, um,

you know, play in the women's NRL, then there's pathways that can help them do that. Ko ngā manoko nui o Tuananai. Ki te whakatipu tonu i tēnei kaupapa ei uanui mō ngā waiine e wai ana i tēnei ākinakina. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru. Ko tā ngā rauru.
Tēnā koe Phoenix me ngā kaikōrero mō tēnei kaupapa arā ko te Toni Mana Rīki o Taranaki Wānui tae rā anō ki te tīma nei o Ngā Rau Rikītaʻi e aro ake ana ki te Unga Waine o roto rā. E tuataʻitanga tēnei mō te iwi nei ki Wakatūria e tīma o ngā waeine noio, ā, me ngā whakaaro mō te pae tata, arā, e whakaaro ana ki, ā, ki te tākaro ia tau, ia tau, ā, i roto i ngā whakataetae ā-rohe e pea ngē, ā, e whakaaro oki ana ki te pae tawhiti, arā, kei te whakaaro ake ki te uki waimuri, kia kitea mai e rātou ēnei nā waeine e tū ake ana, e tākaro ana i te tākaro, engari ko te mea nui, Ka, ka ngāwari tonu te mōio, ka tāia e au. Nō reira, kei te whakaaro anamata i ngā wā katoa, e kore e mātua i te whakaaro ki te rangi kotahi, engari kei te whakaaro ki ngā rangi, ki ngā tau e eke mai ana, me te oranga o te iwi, te oranga o tēnei ākinakina ai, te, te whai i ngā pūkenga ai, engari Ko tērā, ko tērā wawata nui kia kite mai te Unga Rangatahi i ēnei mahi, ka eke mai rātou ki tēnei taumata, ana, mā rātou a Te Pōro e kawe, a ki mua. Koinā ko Te Toni Manarīki o Taranaki Whānui. I tēnei wā e aro ake ana tātou ki Te Awa Tupua, ki tēnei nā Pakii, ko Awhi Mai Creatives. Ka wai o māu e eru kei a koe te mauri.
Era ka inunga a Patrina Clark, nāna i waewa ai ki te anga i ngā kāri waka mihi i roto i te reo me ngā waka ua Māori.
In 2020,

Kua puawai a Awhi Mai Creations, ā, e hokona ana i ngā toa maha me ngā hokomaha. We started in a few local stores around Whanganui that were really quite keen to have us on board and then you know from there we've just been pounding the pavement, working really hard to meet with people ka nohi ki te kanohi as well as on the phone and through social media to show them what we have to offer.

Tū atu i te reo Māori me ngā wa kāua e kitea nei ngā kāri, e tino ngangahu ana ngā kāri. The great thing about our greeting cards is that they are really vibrant and they are all translated at the back. The great thing that makes us stand out from the rest is that we have a mihi on the inside as well, as well as designs. We're very proud of our Māoritanga and it clearly shows in a lot of our mahi.

Tēnā koe e Ruera Rerekura, i ngā waka mārama mō te paki i nei a Awhi Mai Creatives, e whakaaro nui ana ki ki ō tātou anō uri, arā ki te kupu kia rangona ā tātou kupu mō kui mā, mō koro mā, ā, mō ngā tāngata o roto i ō tātou whānau, ā, e whakaaro nui ana ki te kōrero, arā, kia, kia rere ko tō tātou reo Māori engari Ko te mea nui, kei tua o te kupu, kei tua o te kōrero, engari, ko te whakaaro tērā. Ā, ko te whakaaro kia rangona tō tātou reo, ko te whakaaro kia kitea tātou anō, ā, i roto i ēnei wā i, me uaua kitea ai, e whakaaro ana ki ngā kāri e, e taea ana, te oko i te ware whare me ērā, me ērā paki i nui rawa atu. Tērā tē te iwakāronui i ua ake, mō tō tātou aro, kuwaea pea tātou ā, ki te āere ki te ware whare, ki Wickles, ki wea rānei, oko ai i ēnei nā, taputapu ēnei rauemi. Engari, kei te kī mai te waeine nei, me nui ake te wakaaro, me wāiti rānei pea, me oki mai ki ō tātou whānau, pēnei i te pāki'i nei, E whakaaro nui ana te, ki te wānau, me whakaaro nui oki o tātou wānau ki ēnei pakihi, ā, mā te oko i ērā taputapu, ērā rauemi ki te ia okooko i ēnei nā mea. Kei te mihi atu ki a koe e Eru, ā, me ngā kōrero. Ka uri anō te aro e te iwi. E uri ake ana te aro ki tēnei kaupapa waka iraira, arā, ko te taunga mai, o te mauri o Te Matatini ki roto o Kaiwai ki Marae, ki runga o Kaiwai ki Marae, māu e Phoenix Manley Green ngā kōrero e wāriki mai.
Kua eke mai te ā-Īrātana ki te awa tupua o Wanganui ki mua i te ware o te kiritahi ki runga i te marae o Kaiwaiki. Ara ko te marae o Te Anatipa Simon. Ki te kawe mai i te mauri o te matatini ki runga i te tini i te mano o te awa tupua. E tikanga au tēnei mo te roe o Aotea te awa tupua o Wanganui oti noa te āpori o te matatini. Ei tā a Potorore i tā a Kāmaka Manuel, e weako nui te pupiri i te mauri o te matatini mo te pā o Rātana.
tuatahi rā, e whakawhetai atu ki a Ihoa ngā mano, e, māna hoki i ārahi pai nei, ā, otirā, i tā tātou nei kawenga, i tā tātou nei whakataunga anō hoki o te mauri o Te Matatini. Nō reira, mai te tīmatanga o te whakataunga, kia tau iho ai te mauri ki runga i a mātou o Rātana, ā, he kaupapa, he wheakotanga hou tērā mō mātou o te pā o ngā ariki, engari he kaupapa nunui anō hoki i runga i te mōhio nei, mā te motu anō rā hoki te mauri. ā, i pupuri. Whakatutukitanga o ngā moemoeā, o ngā wawata o Pāpā mā. Ā, kia haramai te kaupapa ki runga ki te awa tipua, ā, ki runga anō rā, ā, i tēnei marae. Ā, arikoa rawa atu mātou, ā, waimarie ana. Kua tae mai koutou katoa, ā, ki te whakarangatiratia ake anō rā te kaupapa, me kī rā, Ko te kawenga mai o te mauri o Te Matatini. Hei tā Kaurangi Simon anō, ka pūmai tonu ki ngā akoranga o tōna pāpā, ā, kia whakatairanga ake i ōna kupu ki ngā uri o ngā paerangi. I mua i tō mātou whakaau ki tēnei kaupapa nā Pāpā ake anō rā te kōrero whakatūpato ki a au, kia kaua rā e warewaretia. Ko te ātamira tika, ko te marae ātea. Whakatūtuki ia ake ngā waiata, ngā poi, ngā aka ki runga marae tuatahi. Ko te waka taetae, ā, he wā anō tēnā, te waka koikoi, ā, te waka tika, te waka pai, ā, me kī rā i tō māramatanga ki aua waiata, Ki aua momo āhuatanga a Hinerēhia a Tānerore. Hei tā Manuel anō, E tutukinga tēnei te wakaoki atu i te mauri ki runga i te marae o Kaewaiki. Ko te moemoea tēnei o Te Anatipa Simon, kua mataora ake te kāhui maunga. He tino pāpā tērā ki a tātou a Te Anatipa. Tangi tonu ana hoki te ngākau. I te mea, i a ia e ora ai, oi nei anō hoki tona wawata. Kia tau iho mai nā hoki i a Te Matatini ki runga i te marae. Me whakahoki te kaupapa o Te Matatini ki ngā marae. Ko ngā mano kōnui o Kahurangi Simon. Kia pūmautia ngā uri o Aotea i te kōrero o Āki. Ko te ātamira tika, ko te marae ātea. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Phoenix i ngā kōrero mō Te taunga mai o Te Mauri o Te Matatini ki runga o Kaiwaiki marae. A tērā tētehi kōrero nui, nui ki au pea. Ā, ko te kōrero mō tēnei mea te waka taetae, e mea waka iraira, e kaupapa waka iraira, e waka korikori ana i te tangata, i te iwi tonu, e waka kotahi ana i a tātou, me te waka aweawe i a tātou, ki oki atu ki ō tātou paiaka, ki ruku ia te wai, ki ruku ia te kōrero, ki ruku ia te wānanga, Ki ua ake ko ēnei taonga, te waiata, te aka, te geri, ā, te oriori, ēnei, ēnei taonga rawe rawa atu ka rangona i Te Papa Tūngāwaiwai. Engari, ki kaua e wareware i a tātou te mea nui, arā, ko ērā kupu, ko ērā kōrero, ā, ko ērā pūrākau, ko ērā taonga, e wā ōna, ā, ka wakararu pea te, te waka taetae, ehara pea i. Ko te waka taitai e whakararu mai ana i te tangata, engari ko te ia o ngā whakaaro, ā, ko te mea e, e whakaaweawe ana i te tangata, ā, ki mahi i te mahi, arā, me pūmau, ā, ki te tikanga me pūmau, ā, ki ngā taonga i wae o mai nā e kui mā e koro mā, ā, ki kaua e rangirua, ā, i tēnei mea te taniwha o te waka taitai. Hoi anō i te iwi, koinā ko te taunga mai o te mauri o Te Matatini ki runga o Kaiwai ki Marae, ai roto i ngā marama ka kite oki i ngā kapa e wakariterite mai ana mō ngā waka taitai ā-rohe. Ka uri anō te aro i te iwi, kai te aro ake tātou ki tēnei pakii, ā, e whakaaro nui ana ki tēnei maʻi ka maʻi a ia rā ia rā, arā ko te inu ka puti. Kei a koe e Ruera Rerekura te wā.
E kapu tī māu, e tōu o te manaakitanga. Kapu tī, e kupu ngāwari, e mōiotia wānuitia ana. Nau mai ki tēnei pākihi Māori, nā tēnei uri,

to to resonate with those feelings and vibes. Tū atu i te tohu o te manaakitanga, e āuatanga rongoā tō te tī. Tī, even in ancient China, was first a medicine, always, and then it became a ritual and a ceremony and just

E wā toro atu ana tēnei pākihi ki te o ngā awaa, ā, ki ngā tāngata katoa e pae ana ki te kapu tī. When I first started it someone else who was a business owner said to me, know who your customer is, who's your customer? And I was like, the creatives, the creative, the artist, the person, whether you're a builder that's an act of you know being creative, whether you're a chef, whether you are a kaiako, there is an art to teaching, So whether you are a painter or a writer and actually inspiring the creative in all of us because Kapiti can do that. Kei te rongo a Whitney i te wairua auaa, wairua raka inunga, na tana unuku mai ki Wanganui. We moved down here a year and a half ago from Tamaki Makaurau with our young whanau and that was one of the biggest things that appealed to me is our

Māori owned cup of tea shop, awhi mai creations round the corner, like it just feels so good. Ara mai ki te kapu tē, hei rongoā mō te iningaro me te tinana. Iriwiri Rerikura, Te Reo o te Uru.
Kia ora rā e Eru, tēnā koe i ngā kōrero mō Kaputī Studios. E whakaaro nui ana ki tēnei tino mahi a te tangata, arā, ko te wāngai i te tangata, i te manu iri, i te whānau, i a wai kē rānei, ā, ki te kaputī, ā, ki te piikete pea kei te taha, he paku kai pea, ā, me kī ko ngā kai kei ngā ringa o te tangata. Ā, tērā tētehi paku kōrero i ua ake, ā, mō ngā kupu mino pēnei i te kaputī. E wānanga kei tēnā, e wānanga kōrero kei tēnā mō ēnei kātū kupu, tēnei a ua reo, arā ko te kupu mino. Ko te mea nui pea, ki mārama ki te kupu e whakamaia ana e te tangata, ki mārama ki te kōrero, engari ko te mea nui, ko te whakaaro, arā, ki whakamaana i te tinana, ki whakamaana i te ware, ki tau te noo o te tangata, a i a ia e whakawitiwiti kōrero ana. kei te mihi atu e Eru. Ka uri anō te aro i te iwi, koia nei ko te pūrongo wakamutunga o te wiki. E manu tieri ou, ku tae mai ki roto o te reo o te uru, e tīorooro mai ana i Manawatū ki Rangitāne, arā, ko Sequoia Haitana tēnā. Tēnā e Sequoia, kōrero mai ngā kōrero a mō te ākinakina nei o te kiora'i a ki roto i te rohe. Kei a koe te wā.
Kua hāmai ngā tīma kiorahi 14 ki te kura tuarua o Tai Wānanga Tūtoa mō te whakataetae ā-rohe. E whā ngā kapa noiho ka whai wāhi atu mō te whakataetae ā-motu hei te tau e tū mai nei. Pakupaku noa iho ngā kaitākaro e mātau ā-wheako ana ki tēnei kēmu o Ki o Rahi. Kei te whakapakari, kei te whai pānga anō hoki te toenga o rātau i te hākinakina nei. I tīmata au ki te tākaro Ki o Rahi i ōku tau iwa, tau iwa ia i te kura. Kua haere mātau ki Te Tai Tokerau ki te tākaro I te Kemu ki o Rahi, um, he whakataetae wiki hā o ngā kura kaupapa Māori. Ā, i tērā tau i haere hoki mātou ki Taranaki, ki Tākoro ki o Rahi, ki Kura. E, i ngā wā katoa ko te taha kīoma te, te taha ka tiki te nui o ngā piro. Ina i paku whāiti ake te pāwero ka māmā mō ngā taniwha. Ako stay mea pai ki ahau. Ko te pahi, koir atu ki taha pakari. Ko tētahi arotahinga nui mā ngā kaiwhakahaere, ko te poipoi a te oranga tonutanga kia tāmatatia ai tēnei kēmu.
I te timatanga o te tau nei i timata mātou, mai te kōwhiori, ngā tau o te kōwhiori tae noa ki tēnei wā, timatanga o tēnei tau, e rima ngā tima, ināianei tekau mā whā ngā tima. Nō reira, i reira ka kitea te mahi o te tangata, ana ko tātou ka eke tonu nei ki runga o Aokauterete rānei. Miharo. E, kei whea mai te ataahua? So I've put my foot down and done a lot of mai in behind the scenes working along with the kura. Um, obviously this is a secondaries um, regionals tournament whānau 2023.

He wawata tō rātou ki te āki i ngā kura huri noa i tēnei rohe ki te uru ki te whakataetae nei. Kia hoaki tonu te kaupapa nei, ā, kia tae mai ngā kura katoa o te rohenga nei, kaupapa Māori mai, auraki mai, kia piri tahi tātou hei ngai Māori ki runga tonu, ā, i runga i te karanga o te kaupapa e tōtō nei i a tātou, ā, ko te ki-o-rahi tērā. Ka whakakanohi ngā kura o Tūtoa rātou ko Manarua, ko Saint Peters, waihoki te kapa toa ko te kura tuarua o Dannevirke i tēnei rohe o Rangitāne ki te whakatatau ā-motu ki Ōtautahi hei te tau 2024. Sequoia Haitana, Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koe e Sequoia i ngā i ngā kōrero mō te kēmu nei o Te Kī o Raʻi me te āere o ēnei ākinakina ki roto o Manawatū, o Rangitāne, ā, tērā oki ko te unga rangata i ka rangona i ngā kōrero mō mō ngā rautaki, mō ngā pūkenga e kōrero mai ana mō ngā kīo, mō ngā taniwha. Mēnā kāre anō te tangata ki waia ki ngā ngā ture, ngā tikanga o te kēmu nei, ā, ka rongo tonu i ēnei kupu, ka whai māramatanga mai i ērā, ā, i runga i te mōio, e wā ōna e taniwha tātou katoa i roto i ngā kēmu, i ngā ākinakina, ahakoa tē ea a kēmu e tākaro nei tātou. Engari ka ruku ia te kōrero, ka kitea oki te māramatanga o, o ēnei rautaki, ēnei, ā, ēnei whakaaro e ua ake ai i te unga rangatahi e kōrero mai ana mō tēnei ākinakina, kū, Ora Pāere, ku tino tupu tēnei a ākinakina i roto i ngā tau ku pahure a me taku waka pono, a kāre roa ka ka tino nui rawa atu tēnei kēmu tēnei ākinakina a ki tua oki o te ao Māori ka kitea i ngā kura a i ngā ware wānanga i ea kē rānei. Hoi anō. Koina ko ngā kōrero mō te wā a Mai Rangitāne i Manawatū. E te iwi, koinei katoa ngā, ngā pūrongo ku ua ake i te wiki nei. E mi ikawa tu ana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Wanganui, ki te reo irirangi arā o Kia Ora FM. E mea tautoko o tēnei pāpāo na te māngai pāo. Ko Alana Te Piki Broughton tēnei, he mi ikawa tu ana e tuaū ana ki koutou e te iwi, tēnā koutou katoa.